Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy. Salam gadyrly ildeşler. Bu gün biz şu häzirki wagtda Ýakyn Gündogarda hem indi belli bir derejede diňe bir Ýakyn Gündogarda däl-de, Orta Aziýada, hatda Kawkaza-da öz täsirini ýetirýän uly urşuň başlanyşy hem hum häzirki döwürde barşy hakynda, Gündogar syýasatyna, Gündogardaky ýagdaýa, şol sanda hut Eýranyň öz içki hem daşky syýasatyna örän gowy göz ýetirýän, oňa belet ildeşimiz köp ýyllardan bäri Türkmensähra türkmenleriniň öz öz bir dolandyryşyny, özbaşdak dolandyryşyny, iň bärkisi kultur awtonomiýasyny has aňyrdan tutanda bolsa, bir Eýranyň öz ramkasynda, Eýranyň öz çäginde-de bolsa, türkmenleriň, ýagny türkmensähra türkmenleriniň özbaşdaklyk ýa-da özbaşdak respublikasynyň bolmagy ugrunda göreşip gelýän Ýusup Kory gepleşigimize çagyrdyk. Ýusup hoş geldiňiz biziň gepleşigimize. Hoş bolduk Akmuhammet. Ondan hem sorag bermeden öňçäk men şu gün 8 mart yani halkara e, hatlylar gününe. Hawa. Biziň bizem öz toplumymyzda Türkmen Sahrada, Türkmenistan Cumhuriyetinde Umuman, Hazaryň gündogaryndaky türkmenlere diýjek bolýan-da, türkmen aýal-gyzlara hemmesine şu güni gutlajak bolýan. Tüýs ýürekden gutlaýaryn. Olara jan saglyk, gün saýyn üstünlik arzuw etýärin. Hem jemgyýetlerine peýdaly, hem özlerine peýdaly ýaşap bilmegi başarmaklaryny arzuw etýärin. Örän dogry. Köp sag bol gutlawyň üçin. Bu gutlag elbetde men hem muňa goşulýan. Biz külli türkmen aýal-gyzlaryny hem-de türkmenistanly aýal-gyzlary hem-de biziň gepleşiklerimize tomaşa edýän, bize hormat goýýan aýal-gyzlaryň hem-de erkek adamlaryň maşgalalarynyň hemmesini bu günki halkara Aýal-gyzlar güni bolan sekizinji mart bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Geljek ýyllar goý biziň maşgalalarymyzda, şol sanda biziň söýgüli aýal-gyzlarymyza, enelerimize bagtly durmuş getirsin. Indi gowy arzuwlar bilen başlasagam bu günki biziň gepleşigimiz Ýusup öz bilşiň ýaly örän dartgynly wakalara bagyşlanan. Sebäbi ýigrimi sekizinji fewralda şu ýylyň ýigrimi sekizinji fewralynda duýdansyz ýagdaýda gepleşik gidip durka Amerika bilen Eýranyň arasynda şu atom ýaragyny ýaýratmazlyk hem-de şoň ýaýramagynyň öňüni almak hem-de Eýranyň bu meselede atom ýaragsyz bir döwlet hökmünde galmagyny üpjün etjek gepleşikler gidip durka, birdenkä bir iki-üç günlük altynjy bazar gününe arakesme yglan edilende, alaga edin ýigrimi sekizinji fewralda Ysraýyl bilen Amerika duýdansyz ýagdaýda ähtiýalanlyk bilen Eýrany bombalamaga başladylar. Ilkinji pursatda-da olar kyrk sekiz sany şo Eýranyň syýasy hem harby ýolbaşçylygynyň başyna ýetdiler. Indi şunuň bilen baglanyşykly meň ilkinji soragym şeýle, şu Ýakyn Gündogarda, Gündogardaky bu ýagdaýa Ýusup sen özüň bir belet adam hökmünde nähili baha berýäň? Onda söz sende. Köp sag boluň Akmuhammet. Şu ýakyn gündogar diýende indi ýaňy aýdyp geçdiň-dä, ýigrimi sekizinji fewralda Şinýanekdämi ýokardan urup başladylar-da, raket atyp. Şu uruş öňem bir geçen ýylyň näme, şol tomusy başlananda, Türkmenim bolsa şol altynjy aýdan başladylar. Şindi on iki gün e, e, durmany on iki günlük uruş geçdi. Indi e, şu mahalam uruşy biz ýatyrmaýak ýöne häzir häzirlikçe ýatyrýar diýen söz orta çykdy. Orta geldi. Şeýdip, yani, yani Biz häzir uruş ýatyramzok. Ýene-de gürleşjek bolarsyk, habarlaşjak bolarsyk. Siziň hökümetiňiziň, Eýranyň hökümetiniň nähili alyp barşyny, biz bilen nähili oňuşjak, oňuşjak däligimini seljerip göreris. Ondan soňra ýene gerek bolsa herekete geçeris diýen närahatlyk. Şol haýbat atyp gelýärler. Onuň tamam hiç zatlaryna-da ynanarýanak däl-de iki tarap. Düşünýänek bir dartgynly ýagdaý içinde halkam ekonomikdan hemme zatdan halk 47 ýyl bäri hökümeti dolandyryp gelýän molla režimi molla ahun molla diýildi. Anne türkmen jiraýat aýtanda türkmen Eýrandaky türkmen sahradak türkmenli ahun molla diýýärdi. Şol ahun mollalar hökümeti gaty Iran çökerdi. Rewolýusiýa bolan wagtyndan bäri 47 ýyl alyp göreňde halk çydap bilmedi, soň köçä çykdylar, olam aýylganç öldürip başlady. Garaz, indi iki tarapdanam halka ýurda hiç bir haýyrly bir zady netije bolmady. Onsoň birden-bire ýaňky gürrüň gidip bu arasynda her bir hepdeden on-on bäş on ýedi sekiz günden üç-dört günden diýen ýaly wekiller duşýardy hökümete. Aý şonda bir netije çykarmyka diýip umyt etýärdi. Adam pahyr umyt etýär. Bir zat çykar şu agyr günden çykar diýip. Şeýdip duran halkyň ýagdaýynda nä ýaňadandan başlan. Görýäň, aýylganç-da, soňa hemme zady bütin minutlary bilen, sekuntlary bilen ýanýanak bar ahyry, gözüň öňüne, dünýäň gözüniň öňüne getiribem görkezip bolaýsa.

Siz gezek immigrantda bolup şeýdip ýaşap ýöräňizde. Iş ýere gitýäň, näme etýäň, daşary çykýaň. Irallary göreňde hemmesiniň ýüzi gözi tutuk durar. Akyllap bir salamlaş, salamlaşmakaň, eý-waý näme bolarkada, näme bolar, näme boljagyny hiç kim bilenok, ýöne bir haýyr bolarmyka, näme bolar. Şumala çenli nä hiç haýsyndan bir haýyr çykmapdy ýaly-da. Dogry, dogry. Gözlerine ýaş çegeleýärdi. Biriniň ol bir garyndaşyň oglany beýdipdir, o biriniň nämesi beýdipdir, öýi ýykylypdyr şu palan ýerde, ýene bir zat, her gaýsy näme, onlarça zat sanly. Obry tarapdanam köçä çyk, kaç köçä çyk, köçä çykyp, şol talap etýärler-dä, şu bir uruşy ýatyryň-ow, ondan soňra şu hökümetem ýatyr, ikidenem bile ýatyryň diýýänler-de bar. Bir tarapyn aýtýanam bar, şu bir uruşy ýatyryň haýdan-haý, Ondan soňra näme etmeli bolsa ediber eýliň. Ýöne halkyň gyýkjygy, dawa ýat edişi, bagyryşy, gygyryşy janygyp dämi? Ony häzirki ýagdaýda bir diňleýänem ýok. Ýok, ýer alanok da ol. Hawa-da. Indi Ýusup, şu taýda, şu taýda bir bellemeli zat bar-da. Aýylganç diýjek bolýan. Hawa, aýylganç, aýylganç, hawa. Indi şu taýda bir bellemeli zat, mysal üçin aýdaly, halkara hukuk normalaryna görä, halkara hukuk kanunlaryna görä, eger-de sen bir ýurduň üstüne dogrudanam bir ýagşy maksat bilen, ine şuňa men gaty üns ber, üns beriň diýip aýdýan, ýagşy maksat bilen bir bütin dünýä hem-de şol hatda şol ýurduň özüne-de bähbitli bir maksat bilen çozýan bolsaň, ýa-da çözjek bolsaň, onuň üçin halkara derejesinde şoňa rugsat alynmagy zerur. Birleşen Milletler Guramasy Guramasynda bu meselä seredilmeli, Howpsuzlyk Geňeşinde muňa seredilmeli hem-de bir karar, rezolýusiýa çykarylmaly. Şol rezolýusiýa görä-de soň Şoňa hukugy alan döwletleriň toparymy, NATO diýen ýaly, ýa bolmasa Birleşen Milletler Guramasynyň ýolbaşçylygyndaky güýçler diýelimi, hatda sen, mysal üçin aýdaly, Amerika, ynha, men şol rezolýusiýany öz güýjüm bilen ýerine ýetirjek, şol Birleşen Milletler Guramasynda kabul edilen rezolýusiýany diýip, çozjagam bolsaň şoňa şeýle rugsat gerek. Emma bu meselede Ysraýyl bilen Amerika hiç kimden rugsat almazdan, ol Birleşen Milletler Guramata beýlede dursun. Hatda Amerikada bir kanun bar, eger-de prezident şular ýaly daşary ýurtlaryň biriniň üstüne goşun iberjek bolsa onda kongresden hökman rugsat almaly. Tramp bolsa indi ikinji gezek şol rugsady almazdan, bu geçen ýylyň tomsunda-da şol seň aýdýan nemäň bar, çozuşyň, Amerikanyň Eýranyň üstüne çozuşy. Şonda-da rugsat almady. Ynha bu gezegem ýene-de hiç hili Kongresden rugsat almazdan Ysraýylam özüne ýaran edinip ikisi bile duýdansyz ir bilen Parahat oturan eýranyň üstüne bomba ýagdyryp ugradylar. Özem ilkinji sagadyň özünde diýen ýaly, şo ýaňky başda belleýşim ýaly, Eýranyň bütin syýasy hem harby ýolbaşçylygyny ýok etdiler. Şu taýda gep nämede? Nädip bir bir sagadyň içinde ýok etdiler? Sebäbi şol wagt bir ir bilen sagat sekizden soň Eýran wagty bilen olar şo Hameneýiň, ýagny Eýranyň baş lideriniň, ruhy lideriniň jaýynda, şoň rezidensiýasynda ýygnaga ýygnanypdyrlar, bir meseläni maslahatlaşmak üçin. Edil şol wagtam Ysraýyl ol Hameneýiň rezidensiýasyna urýar. Indi şu taýda bir daşary ýurt ekspertleriniň, žurnalistleriniň üns beren bir faktyna men siziň dykgatyňyzy çekmek isleýän. Şonuň öň ýanynda gepleşik gidip durdy Ženewada, ýalňyşmasam. Şeýle dälmi, Ýusup? Şonuň Eýran bilen. Hawa. Hawa, ikinji gezek otag, otag. Hawa, şu Eýran bilen Amerikan ilçileriniň arasynda, ýagny ilçi Hytaýda ilçi ýaňky gepleşik geçirýänleriniň arasynda. Daşary işler ministrligi gitýär Eýrandan. Hawa, ondan Eýran tarapdan Daşary işler ministrligi ministri, arapçy. A Nemed tarapdan, Amerika tarapdan bolsa Witkow bilen Kuşner. Ýagny Trampyň öz giýewsi, onuň hiç hili bir daşary işler ministri hem däl, ýa bolmasa bir ady belli bir bir syýasatçy hem däl, neme-de däl. Ol nämesi, näme boýunça belli? Diňe Trampyň giýewsi Bolany üçin, şoňa şeýle möhüm wezipe ynanylyp iberilýär-de, Uýtkok bilen bilelikde. Indi bular gepleşik alyp barýarlar welin, birden şo gepleşik indi hepdäň soňunda şowsuzlyga golaýlaýar. Ýöne umyt bar diýip gutarýarlar. Men şo wagt Arakçyň çykyşynam diňledim, hatda daşary ýurt ekspertleriniň aýdan zadynam diňledim. Gepleşikleriň barşy entek gerekli netijäni berenok, ýöne umyt bar. Geljekki hepdede-de şol dowam eder diýip, neme etdiler, aýtdylar, bellediler. Emma geljekki hepde dowam etmekde eýýäm şo günüň ertesi Ysraýyl bilen Amerika Eýranyň üstüne ähtiýalanlyk bilen çozdular. Indi şu taýda ýaňky men şu dykgatyňyzy çekjek diýýän zadymy aýdaýyn. Emma welin şondan öň Birnäçe wagt öň Eýranda gozgalaň turanda, şu ýylyň başynda, ýanwarda dälmi şol, Ýusup? Şol bütin Ýok, fewralda. Fewralda, fewralda şol şol uly gozgalaň başlananda, taryhda iň uly gozgalaň başlananda Eýranda halk şondan haýyş etdi. Trampdan soňabaka şol Eýranyň režimi birehimlik bilen ýaşlary, halky gyryp ugranyna, birnäçe müň adamyny gyranyna halk haýyş etdi Trampdan, gel bizi golla diýip. Trampam söz berdi. Açyk halkara metbugatynda öňe çykyp söz berdi. Men ine kömek edýän, ynha eýýäm kömek size ýetip barýar, Ynha, azajyk gaýrat ediň, ýene bir azajyk göreşiň, öýüňize girmäň, köçelerde göreşmegiňizi dowam ediň, ynha, men size kömek berjek diýdi. Emma gynansak-da, şol kömek gelmedi. Hiç gelmedi. Tramp Eýranyň ýaşlaryny, halkyny Indi belli bir derejede, men ony doly ýüz prosent diýjek däl, olar öz öň başda öz ygtyýary bilen çykan adamlar köçä, ýöne şolary allap, ynha basym hökümedi öz eliňize alarsyňyz, menem sizi gollaryn, Amerika sizi gollar diýip, bulara söz berip, bulaň bulary gyrdyrdy. Amerikanyň kömege gelmedi, ýagny Trampyň kömege gelmedi. Ýaşlar hem muňa ynanyp, göreşi dowam etdiler. Eýranyň ruhanylaram hem rewolýusion gwardiýasy, ksir diýýärler däl oňa, olaram gyrdy ýaşlary. Netijede birhili şeýle bir ýagdaý emele geldi-de, Eýranyň ruhanylary bilen şol aýylganç şol KSIR diýilýän rewolýusion gwardiýa bilen bilelikde Tramp dilleşip diýen ýaly şo ýaşlary gyran ýalak bir şeýle bir düşnüksiz ýagdaý emele geldi. Emma näme üçindir şo wagt kömege gelmedik Tramp Soň birdenkä hiç hili uruş yglan etmezden, ýaňky aýdyşym ýaly Kongresden, Amerikan Kongresinden rugsat almazdan, Birleşen Milletler Guramasynyň rugsady bolmazdan duýdansyz Amerikanyň üstüne çozdy Ysraýyl bilen. Indi daşary ýurt ekspertleri şu taýda bir zada üns berdiler. Asyl olar şol ýigrimi sekizinji fewralda ir bilen Hameneýiň rezidensiýasynda bütin Eýranyň şu bütin syýasy hem harby ýolbaşçylygynyň uly ýygnagynyň geçjekdigini iki-üç hepde öňünden bilipdirler. Şony bilip, şoňa garaşypdyrlar. Şoň üçin hem, meň pikirimçe, Trampyň kömegi ýetişmändir eýran ýaşlarynyň gozgalaňyna. Haçan-da şol bir zarbada bütin Eýranyň syýasy hem harby ýolbaşçylygyny, şol sanda Hameneýiň hut özüni ýok etmek mümkinçiligi dörände, şu sagat gelende-de bular urşa başladylar. Indi sen şuňa nähili garaýaň? Men garaşym şeýle, özü bu programma içinde iki tara ku mesele orta gelýär. Biri döwletler arasy gatnaşygy, amana ylalaşjak bolup, bir meseläni çözjek bolup, Bile gürrüňdeşlik geçirýär. Belli bir ýerlerde aç-açan hem geçirýärler. E, ýöne o taýda döwletler arasyndaky bolýan bu gürrüňler ýagny diplomatik ýagny metodda geçirilýär. Diplomatik metodda sen ol ýana köçede alan jurnalist bilen gepleşýän ýana hem bir ady şu aýtýanyň aýtýanyň düşünilmeýär. Seň hemme bolşuňdan, ýüzüň, gözüň oýnaşyndan, hemme zadyňdan her o garşyňdäki bir zat düşünýär. Mesalan üçin, şu sada Türkmenistanyň ilçihanasy bar. Içinde näçe diplomat bar, her gaý her ilçihanada. Bu ilçihanalar sen her hili gürrüňdeşlik zady kim bilen hem geçirýän bolsa, şu ramyň içinde geçirýär. Ýagny diplomatik ramyň içinde. O garşydakem şony bilýär, her kim bir zat duýup alýar. Ony birdemrede bar ýok zatlaýar. Soňra birden ony synabam görülýär-de. Şu maksady badym şoň bu aýdan sözünde, bu bolşunda, o bolşunda diýip hasap edilýär biri-biriň üstünde. E, o biz o gürrüňi şo e, şo rama alaýly. Olar Iranyň bolşundan näme düşünipdirler, näme karar alypdyrlar. Biz bilemzok. Ýöne biz bir zady bilýäs. Bular ýigrimi sekizinji fewralda raketlerini atyp başladylar. Öňem on iki gün şu işi gördüler. O mahalam parahatçylyk bolanok diýdi. Häzir uruş aramyzda bar, ýöne häzirlikçe ýatyrýas diýdi. Ýani diýjek bolýany, ýaňadandan-da biz uruşy başlajak gerek bolanda, galan wagtymyz. Indi bir iki tarafyň e, üstünde bir zat diýjek bolsam, gürrüň çoňa barýar. Biz hiç kimim aýdyp bilmeýär. Nähili bolup şu karary aldy diýip. Ýöne her kim yzarlaýan bolsa, nähili metodologiýa we ortada nähili e, ýol bilen näme e, maksatlary iki tarap alyp barýar, nämäni kabul etdirjek bolýarlar bir-birine. Yzarlap görsek, şol içinden näme diplomatik boluş we diplomatik metotda alyş, iş alyp baryş bar. Onam marahy, o nähili aňlapdyr, men ony aýdyp bilmeýän, bilenem aýdyp bilmeýän. Dogry. Ýöne oň bolşundan, eden işinden bilýär, bular ýok, muny temmilemeli diýip karara gelip. Dogry. Indi Ýusup, indiki Munuň bilen düşünişip bolmaýar. Hawa, indiki soraga geçelim. Şeýdemeli bolýar. Hawa, indiki soraga geçeli. Indi Ysraýyl bilen Amerikanyň şu Eýranyň üstüne bilelikde çozmagy eýran halkynyň peýdasynamy ýa-da zyýanyna? Eýran halkynyň ýa beýleki halk bolsun, Türkmenistan halky bolsun, Azerbaýjan halky bolsun. Ýok, indi häzir häzir Eýran barada gidýär-de bu. Häzir Eýran barada diýjek bolýanym, meň pikirimçe, uruş diýen zat hiç kimiň peýdasyna bolmaýar. Sen ýigrimi birinji asyrda ýaşaýaň. Bütin kabul edilen bir topar konwansiýonlar bar. Şu konwansiýonlaryň üstünden esasy ynsan haklaryny, ýurtlar, döwletler arasynyň gatnaşygyny hemmesinde özüne bir mahsus me, e, şol be, e, belli etýän e, çäreler görülipdir, kararlar alnypdyr. E şoň esasynda biz ýagny iki tarap oýun alyp biler. Bir-biri bilen gatnaşyk bolmasa, häzirki zaman hem biraz uruşa barýar. Sebäbi bu sowuk uruş zamany bilen häzirki uruş zaman, häzirki zaman tapawut et. Sowuk uruş zamany görse, şu konkret, indi anyk bir soraw. Jemaata bir zady kabul etmiň, Akmuhammet. Jemaata bazar açyk bazar syýasatyna geçildi dünýä boýunça. Açyk bazar syýasaty esasy rol kim her kim öz peýdasyny nähili düşünýär, şoňa görä nähili bolýar. Hawa. Ýusup, häzir indi konkret anyk sorag, şu häzirki Ysraýyl bilen Amerikanyň Eýranyň üstüne e, çozmagy, ähtiýalanlyk bilen Şu Eýran halkyna kömek diýip, şol punktam bar-a şunuň çözüşiniň nemesinde. Bir gepinde aýdýar, Tramp aýdýar, biz Eýranyň diýýär, ýadro ýaragyny almagynyň öňüni aljak bolýarys, ýadro ýaragyny döretmeginiň öňüni aljak bolýarys diýýär. Şonuň üçin goşun salýarys diýýär, bombalaýarys diýýär. Bir sözünde aýdýar, biz Eýranyň halkyna häkimiýeti öz eline almaga hem demokratik döwlet döretmäge kömek etmek üçin çozýas diýýär. Ýene-de soňundan hem ýene iki sany başga zatlary aýdýar. Indi gep şu taýda şu Eýranyň peýdasynamy Eýran halkynyň ýa-da zyýanynamy şu çozuş? Edil uruş Nähilli bolsun, haýsy bahana bilen, haýsy maksat bilenem bolsa, peýda getirip bilmeýär diýip düşünýärin. Dogry. Indi ol jogap dogry. Häzirki zaman, häzirki zamanyň normy şol ynsan haklarynyň metodynda şoňa uýgun edilmese hemme zat ýana butaka diýip Dogry. Indi men şu soragy berýänimiň ýene bir sebäbi bar. Onam men häzir saňa aýdaýyn, açaýyn şol nemäni. Halkara ekspertleriň, men okaýan, öz kärdeşlerimiziň şu mesele bilen ýakyndan gyzyklanýan Gündogar, Gündogarda köp işleýän žurnalistleriň berýän bahasyna görä, urşuň öň ýanynda diýýärdi. Ine, mysal üçin, şol fewralyň başyndan başlap gozgalaň turanda, Eýranda, ýaşlaň gozgalaň turanda, halkam goldanda şony, Iranyň halky diýýär, çen bilen elli elli diýen ýaly bölünişdi diýýär-de. Gylla ýary ruhanylaryň garşysyna şu klerikal režimi ýykyp, demokratik gurluşa geçmegiň tarapdary, bir tas ýarsy ýarpys diýen ýalam ruhanylary gollaýar diýýär-de. Emma diýýär, şu adalatsyz uruş başlandan soň, şu ähtiýalançy ýozuş başlandan soň, Adamlar diýýär, Eýranyň halkynyň tas ýetmiş prosendi indi ruhanylaryň töweregine jebisleşdi diýýär. Şoň iň bir esasy sebäpleriniň birem şu edilen ähtyalanlyk. Men şuňa ýörite dykgaty çekýän. Hiç hili halkara normalary, halkara hukuk kanunlary saklanmazdan, şoňa äsgerilmezden başlanan uruş diýip, halk şuny hasap etdi diýýär-de. Onnoň ikinji bir aýylganç urgy bolan zadam urşuň ikinjimi üçünji güni şol Tähranda ýerleşýän gyzlaň mekdebine edilen hüjüm. Şo gyzlaň mekdebine edilen hüjümde häzirki wagtda indi mendäki maglumatlara görä bir ýüz altmyş sekiz sany ýetginjek okuwçy gyz öldürildi. Şolaň üstüne aýylganç bomba uruldy, ýaňky raketa gelip düşdi. Şony indi Ysraýyl bilen Amerika biri-birine ýapýarlar. Ol aýdýar, biz etmedik şony diýýär Ysraýyl, muny birhili ýaňzydýar, Amerika eden bolaýmasyn diýen ýaly. O taýda iki sany döwlet bar şony edip biljek. Ýa Amerika, ýa Ysraýyl. O taýda üçünji ýurt ýok. üstüne ataýar ýaly. Şoň üçin hem şo haýsy bolsa-da şolaň ikisi dilleşikli çozdular. Şoň üçin hem tapawudy ýok. Şoň günäsini, şoň ýazygyny, şol aýylganç işiň jogapkärçiligini şolar bilelikde almaly öz üstüne. Indi şolam eýran halkynyň pikirine, şoň pozisiýasyna gaty erbet urgy boldy diýýär-de. Şol sebäpden hem diýýär, indi eýran halky öňki ýaly, fewraldaky ýaly elli-elli bölünişenok-da, indi iň azyndan ýetmiş-otuz, ýagny halkyň ýetmiş prosent çemesi ruhanylaryň tarapyna geçdi diýýär, otuz prosent töweregem henizem şu ruhanylaryň aýrylmagyny isleýär diýýär. Ine, şoň üçin şu soragy men häzir saňa saňa şo soragy berdim. Indi üçünji soraga geçeliň. Ýo, indi şo meselä ýenki sorag däl-de, hatda siz ýüz altmyş sekiz sany okuwçy gyz öldürilipdir diýýäň-a? Ol öňçäge ses ol Tehranda diýen, o Tehranda bolmady. Eýranyň günortasynda Minap diýen bir şäherde boldy. Dogry. Şäher Tehran ýaly. Başlangyna men şony şu Tehranyň bir gyrak gujagy diýip düşünipdirin-dä. Ýok, ýok, ol ol otagda ýagny müňe golaý adam ýaşaýar. Ola kom bir zat, müňmi ýa müň bir zat adam ýaşaýar. Onda onda hasam beter ýalňyşmak asla mümkin däl-de. Ýalňyşyp urdy diýen neme bar? Şo ýalňyş urdy diýen ýalňyşyp urdy diýer ýaly däl-de diýmek ol. Eýranyň hökümetiniň näçe hillik näme ýaragly güýji bar? Biri ýaňky rewolýusion gwardiýasy goragçylary. O birisi şolaň ugruna düşýän, şolaň töwereginde halk içinde bir topar ýaş-ýuş oglanlary getirip, oňa başga bir at dakyp, ony ýanak. Şolaň her gaýsynyň garawul, ýarag, ýene bir zat gizleýän näme etýän ýeri bar. Şol şo mekdebiň ýakynynda eken-dä. Şol atylan raket oňa degen, oňa-da täsirini ýetirýär. Uruş, o uruşda bolýan zatda, ýöne uruşýan zatdan sen hiç mahal şun ýanak bir aýylganç bir zat bolmaz diýip, şu mahal, şu zamanda beter güýçli aýylganç hadysalar bolýar. Sebäbi tehnologiýa gaty ösdi. Dogry, dogry. Indi diňle, Ýusup, bagyşla men seni sözüňi bölýän. Üçünji sorag şuň bilen baglanyşykly. Edil sen şu häzir üçünji soraga degip ugradyň-da. Ana şu üçünji soragy men häzir okaýyn. Amerika bilen Ysraýylyň, Ysraýyl özlerine dünýäde iň ösen, nyşanadan iň göni, iň dogry urýan ýaraglaryň bardygyny tekrarlaýarlar. Bizden güýçli döwlet ýok diýýärler. Onnoň, beýle bolsa olaryň şu atan raketasynyň hamana şol gapdalyndaky bir militar, ýagny harby bir Eýranyň harbylarynyň okuw geçýänmi, türgenleşik geçýän jaýyna degmän, oň bir ep-esli bir ýüz metr, iki ýüz metr beýlesindäki, belki-de bäş ýüz metr beýlesindäki on iki, on dört ýaşly okuwçy ýetginjek gyzlaryň okaýan mekdebine degmegine nähili düşündirmeli? Diýmek, olar öwünenlerinde şu ynha biz nire, haýsy nokada ursagam şol nokatlaýyn urýarys, başga Eýranyň halkyna howp salamzok diýýän onda ýalan bolup çykýar-da. Onda bir ýüz altmyş sekiz sany çagajyk, gyzlar, okuwçy gyzlar, bigünä gyzlar onda Eýran bilen Ysraýylyň öwünjeňligi sebäpli wepat boldy-da. Abduhammet sen Iranda ýaşap görmändirsiň. Iranda bir kinoň içinde oturan adamlaryň hemmesini ot ýakyp, ýandyryp kül etdiler. Soňra kim kim etdi muny, kim etdi, kim etdi? Her hili ony munyň üstüne atdylar. Üstünden 30 ýyl geçenden soňra Iranyň öz hökümeti boýun aldy. Özleri edip diller. Bulan eden jenaýatlary o aňyrkyňam eden jenaýaty bir iki däl sana bermeli. Iki eşek uruşar ortada näme ölerdiler ahy. Hawa iki at depişer arasynda eşek ölerdi. Aşa arasynda eşek öler. Bir betbagtçylyk görer ýanak däl. Dogry. Haýsy tarapy tutup dämi ýakasyn silkiläniň bilen aljak netijäň ýok. Ýazgaranyň bilenem aljak netijäň ýok. Ikisem ýüzi gara, ikisem marahy. Dogry, dogry. Men ylalaşýan seň bilen, Ýusup. Şu meselede indi şu Eýranyň hökümetem günäli, Ysraýyl bilen Amerikada günäli. Men şu meselede seň bilen ýüz prosent ylalaşýan. Şu iki tarapam günäli. Eýran öz halkyny gyrmakdan çekinenok, emma indi kömege geldik diýýänlerem, olaňam edýän kömegin-ha, Şeýle. Indi biziň edil dokuz minut wagtymyz galdy. Ine, şuny göz öňünde tutaly. Men dördünji soraga geçeýin. Indi, Ýusup, seň pikiriňçe, Eýranda halk häzirki ýagdaýda haýsy tarapa agar? Gel, geljege-de seretjek bolal-la. Häzirki ýagdaý ýa-da gaty aýylganç. Aýdyşymyz ýaly, indi gaty aýylganç. Indi haýsy tarapa agar? Progres tarapamy ýa alaçsyzlyk ýeňermi? Keseden gelen birehim duşmanlara garşy durmak üçin halk klerikal, birehim klerikal ruhanylaň tarapyna geçmeli bolarmy? Muhammet, sen öz Irandäki türkmen doganlary bir diňle. Hawa. Hökümet bar. Iran diýende Iranda bir halk ýaşanok, Iran halky däl. Iran halklary. Eýran halklaryň Eýran halklaryň içinde kolonialistler geldiler, bir, bir halky hemme zat eline berdi. E şu halkarym her zada yüzülen ya bir gezek paçat e, hükümete rejime yüzülen e, şondan peýdalanyp öz işini öňe sürýär. Bir gezek hem Ahun Molladan peýdalanyp öz işini öňe sürjek bolýar. Ota e, bu häzirki zamanda Muny ýanak biri-birine şeýle çäreler görjek bolsaň, o ýurt hiç hili ýagşy güne ýetip bilmeýär. Dogry. Şu bolup duran hadysa ýanak şuňa meňzeş bir zat indi nähili-de bolsa ýüze çykarýar, şol hili syýasat öňe sürmek, şo hili ýurt dolandyrmak. Ot tutaşanda-da ot goňşyňam alýar, Awusy burnuňa degýär iň azyndan oduň dumanlarynyň. Başyňa däme bir haýyr getirmeýär. Biz Awganystanam gör, Eýranam gör, bütin ta Orta Dogy deňizi bar şu taýda. Ýakyn Orta Dogy. Sen şoňa tarap git, biziň Saljuk döwletlerimiz hem türkmen döwletleri hem gidipdirler. Näme haýyr gördi türkmen şondan? Hiç kimem haýyr görüp bilmeýär ol ýana. Bugün Türkmen peki haýyr görýän ýok diýende, oň bilen dalaşýan men, dogry. Indi bu taýda şol urşy turuzýan hökümetler hem bar ahyr. Hiç ýüzüni ýuwarýan hakda, hiç bir halk tarapyny tutarýan hakda. Aýyp hemmesinde bar. Sen aýypsyz adamy aýyp araşdyrsaň, aýybyny tapyp bolýar, aýyp çykaryp bolýar. Sebäbi hiç zat absolýut däl dünýede. Ne adamçylyk, adamkärçilik absolut, ne beýleki bir zat. E, şoň üçin näme meseläni şinýana garap näme. Şoňa bir öz aklymyzy işledip, şoňa bir zat diýjek bolsak, biz aklymyz, öz aklymyza gelýänini aýtjak bolsak, dile getirjek bolsak, Şundan näme haýyr çykar diýip şäher etmeli. Her kim öz gamyny iýmeli. Dogry. Indi diňle. Tramp hem şony aýtýar. Tramp desen de men sizi küşgüreni, ol bu küşgüreni men sizi näme üçin özüňiz okuňa günäkdýäňiz? Onda aklyňyz ýokmy diýýär. Bu dogry aýtýar. Men Trampyň ýüzüni ýuwjak bolamok. Biri-birini allaýalaý. Men öz peýdam üçin hereket etdim. Sen öz peýdaň üçin. Sen halk bolgun öz peýdaň üçin özüňçe düşün. Ahunmolla bilen näme üçin? Ahunmolla gitsin mesjitde namazyny okysyn, adamlara-da namaz näme üçin okaýan aňlatsyn, näme e, soraglar bolsa jogap bersin. Gaty dogry. Hökümeti, hökümeti halk seçmeli. Gaty dogry. Ol hiç hiç bir haýra o gidip bilmeýär. Ol ýaşy şu görüp duranymyz ýaşyna meňzeş bir aýylgynç wakala ýüze çykýar. Betbagtçylygyny halk çekýär. Halk indi Eýrana gelen halklar şol sanda türkmen halky. No. Ini Indi näme etmeli? Ýusup, bagyşla men şu taýda ýene bir fakty getirmekçi. Ynhany e, e, neme Ysraýyl bilen e, Amerika e, Eýranyň üstüne çozanlarynda şoň esasy e, e, ýaňky aýdyşym ýaly Trampa näme üçin çozanyndan belli edip bilenok. Tramp, Şo ýanky aýdyşym ýaly bir görseň-ä Eýranyň atom Eýranyň atom ýaragyny döretmeginiň öňüni aljak bolýas. Şoň biz öňüni almaly, hökman almaly. Eýran hiç wagt ballistik raketalaram ýasap bilmeli däl, atom ýaragynam ýasap bilmeli däl diýýär-de. Şoň üçin biz urmaly bolduk diýýär. Onuň ikinji sözünde-de aýdýar, biz Eýranyň halkyna kömek etjek bolup, şonuň üçin girdik Eýrana diýýär. Üçünji sözünde ýene bir zat diýýär. Dördünji, dört sany argument öňe sürýär-de gezegine. Onuň ekspertler aýdýar, şu dogrusyny aýtsaň, Tramp diýýär, şu wagt Eýrana näme üçin çozanyny bilenok diýýär. Sebäbi diýýär, Aslynda Amerikaň bähbidine däl şu Trampyň edýän işi, ol diňe Ysraýylyň bähbidine diýýär. Şonuň üçin hem Tramp formulirlap bilenok diýýär, urşy näme üçin başlandygyny diýýär-de. Indi men halkara ekspertleriniň pikirlerini aýdýan. Indi şu meselede aýtmaly ýene bir zat bar. Şu onam men seň bilen ylalaşýan şu uruş, şular ýaly aýylganç uruşlar Hiç bir halka peýda berenok. Amerika-da peýda berenok, Ysraýyla-da peýda berenok, Eýrana-da, hiç kime-de. Ýöne häzir şu uruş gitdigiçe töweregine ýaýrap barýar. Sebäbi Gündogar ýurtlarynda, indi mysal üçin Gündogar arap ýurtlarynda, Katarda, Birleşen Arap Emiratlarynda, Saud Arabystanynda, onnoň Kuweýtde Amerikanyň bazalary bardy. Häzirem bar olar. Indi Eýran şolary urdy. Onda sen näme üçin arap ýurtlaryna arap ýurtlaryna raketa atýaň diýenlerini aýdýar. Biz arap ýurtlaryna atamzok raketalary diýýär. O taýda Amerikanyň bazalary bar. Şol bazalardan biziň üstümize çozuş edilýär diýýär. Şol bazalaryň duran ýeri Amerikanyň territoriýasy diýip hasap edilýär diýýär. Şonuň üçin hem diýýär, arap biziň arap goňşularymyz biziň garyndaşlarymyz diýýär, bagyşlasyn diýýär. Biz olaryň üstüne çozamzok, biz şolaryň territoriýasyndaky amerikan bazasyna çozýas diýýärler-de, diýýär-de. Ýöne oňa garamazdan, eýýäm bir raketami, iki raketa Azerbaýjanyň territoriýasyna-da gelip düşdi. Ýene bir zada men siziň dykgatyňyzy çekjek. Hatda birnäçe gün mundan öň gije Eýranyň bir raketasy, indi Eýranyňky diýip hasap edýärler-de, Türkmenistanyň territoriýasynda urlup ýykyldy. Ony häzir halkdan gizleýärler. Prezidenti kabul etdi. Ýok, prezidenti kabul etdi, emma şu bir Türkmenistanyň territoriýasynda-da bir raketa gelipdir. Muny häzir halka aýdanoklar, ýöne aýtmasalaram, şol raketany urup ýykypdyrlar Türkmenistanda. Diýmek, indi Türkmenistana-da howp abanýar. Indi hemem bir ýene hemme hemme geri awalyar. Hawa, indi gepleşigimiziň ahyrynda ýene bir zady ýatlap geçeli. Tramp bir sözünde Türkmenistanyň hem nobaty geler, şu taýda hökümet atadan ogla geçirildi, şu taýda-da bir aýatalla bar, ol aýatalla Berdimuhamedow, Gurbanguly Berdimuhamedow ogluny prezident goýup, özem aýatollaň edýän işini edýär diýipdir. Diýmek, ine Türkmenistanyň hem indi hany görnüşi ýaly Kubadan hem ýene bir iki sany döwletden soň Türkmenistanyň hem nobaty golaýlaýar. Diýmek, Gurbanguly Gurbangula daşary ýurtlarda eýýäm aýatalla hökmünde baha berilýär. Sebäbi ol Serdary prezident goýup, özi döwletden çekilmedi. gaýta şo hut şol Hameneýiň edýän işini edip, özi döwlete esasy ýolbaşçy bolup galdy. Bu bolsa Türkmenistanda howply ýagdaýy döredýär. Şuny biz halkyň dykgatyna ýetirmek isledik. Eger-de häzir Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Serdar Berdimuhamedowyň bilelikdäki bu bikanun režiminden tizräk dynylmasa, Gurbanguly çekilmese häkimiýetden, onda Türkmenistanyň Üstüne-de ýakyn geljekde uly urşuň abanmagy mümkin. Akmuhammet, Türkmenistanyň durumy sen isle-isleme biziň sebitimizde, ýaşaýan ýerimizde geopolitik üýtgeýä. Şi-şi-şi hiç zat öňki formynda galmaýa, şol üýtge isle-isleme Uzaga çekdi ýa. Dogry. Sebäbi Indi Ýusup, ýene bir örän gyzykly sorag bar. Şu Eýranyň häzirki durumy bilen bagly. Ynha şu garmagürmelikde, şu bozgalaň turanda Eýranda Daşary ýurtlarda, Amerikada ýaşap ýören, bütin ömri şu taýda ýaşan Reza Pehlewi, öňki gaçyp giden, ýetmiş dokuzynjy ýylda ýurtdan gaçyp giden ruhanylardan ýeňlip, patyşaň ogly, ýalňyşmasam altmyş bäş ýaşlymy, altmyş alty ýaşly Reza Pehlewi, muňam ady Reza, Reza Pehlewi häkimiýet başyna geçmäge taýynlyk görýär. Ol özüniň halky köçä çagyrýar, özüniň ýurda geljekdigini hem-de döwlete ýolbaşçylyk etjekdigini aýdýar. Şu meselede seň garaýşyň nähili Ýusup? Sen indi Eýrana örän belet adam. Sen Türkmensähraň türkmeni. Onda-da ýönekeý bir adaty ýaşaýjysy dälde Türkmensähraň sen bütin ömrüň şo Türkmensähra ilatyna hem it tutuş Eýran ilatyna ýagşylyk isläp gelýän adam. Sen şolaň şo Eýranda bir düzgünli, tertipli bir demokratik häkimiýetiň döremegi üçin göreşip gelen adam. Sen indi şu häzirki Reza Pehlewiň diýýän zatlaryna, şoň özüni alyp barşyna hem-de şoňa ynanýan adamlara nähili baha berýäň? Akmuhammet, her zatdan öň çäk bir zat göz öňünde tutmaly. Olam 1979-da Iranda şonuň hökümeti, pählewi hökümeti halkyň aýaklanmagy, halklaryň aýaklanmagy bilen Onuň aýaga galmagy diýilýär-de türkmençe aýaga. Aýaga galmagy bilen, näme, şolaryň garşysyna çykmagy bilen olary hökümet ýykyldy-da. Hökümet agdaryldy, ýykyldy. Olar gaçyp gitdiler. Indi şola diýemde, şol hökümetiň ýüz müňlerçe adam, şoň hyzmatyndaky adamlar şo şo mahal bütin pullaryny dolara dewir dätdiler. O mahal her bäş tümen, her bäş tümen bir dolar bolýardy. Şu mahal bilýäňmi näçe? Hatda soramaga-da çekinýän şu. O-da nä, näçe ýüz müň, nä milliondan geçip barýar. Hümmetsizlendi de Eýranyň, Eýranyň puly. Hawa. Hop, indi şu aralykda hem Eýranyň içinde, hem Eýranyň daşyna çykanlaryň arasynda nesil üýtgedi. Kyrk ýedi ýyl geçdi. Şumat iki müň ýigrimi alty müň dokuz ýüz ýetmiş dokuzyň fewralynda hökümet agdaryldy. Kyrk ýedi ýylyň içinde nesil üýtgedi, täze-täze adamlar aýaga geldi. Şo mahal doglandy, kyrk ýedi ýaşady. Hop, indi ýöne şolaryň içinde şol iki müňünji ýyldan soňra, internet diýen bir zat gelenden soňra, şu internet bilen oýnap bir ulalan ýeten ýaşulylar bar. 30 ýaş, 25 ýaş, 30 ýaş, 32 ýaş, 35 ýaş kän bolsa, şo ýaşlardaky adamlar. Şulaň içinde bir täze tapyldy birnäçesi e, şo mahallyýa häzirki bilen deňeşdirýär-de. O, o, o, o mahal başga bir zamanny, başga bir döwranny, o mahal sawuk uruş döwrüdi, biziň Eýranyň düýbünde Sowet Soýuzy bardy. araçäk türkmen sähraň içinden geçýärdi. Ol ýagdaýda olaň näme hökümeti ol puç edilip getirilen hökümet puç bilen armiýa zor bilen halky mejbur edip hökümet eden döwlet ýurtda ýykyldy halkyň emin şoň garşyna çykmagy bilen. Indi, ýöne ýaňky hili birde ýarym, indi bilmedim näçe prosent bolýar, iki prosentmi, üç prosentmi, dört prosent, bir ýaş ýüklem içinde. Uçypsyz adamlaryň prosenti. Şol kem tejribe-de, şol o zaman bilen şu zamany, o zaman kyrk ýedi ýyl, soňky kyrk ýedi ýyl günbe-gün üýtgäp duran bir zamanyň içinde tehnologiýa gaty ösüp duran wagtynda hemme zat adamdan häsiýetden gylyk häsiýetden üýtgeýär-de. E, şoňa-da endi çaşan tapylýar-da, şoňa-da umyt baglaýar-da. E, on, on, on bir gezekdämi Hapalyk atýan ýerler atyldy-da taryhyň hapydanyna. Hawa, zibil çukur diýilýär-de, zibil çukuryna, çöpe. Hawa, rewolýusiýadan ozal atyldy diýýär-de. Hawa, bir taryhy hereket, taryhy hereket bilen. Eýranda türkmen sährada sen pikir et, türkmenler indi niçe azam bolsa beýlekiler bilen deňeşdireňde, bir ýyllap goşa häkimiýetlik döretdiler. Biziň merkezi ştabymyz bardy, merkezi koordinator merkezimiz bardy, Türkmensähräň şoralarynyň staty. E, diýjek bolýanym, bir ýyllap şeýdip özümizi gorap bildik, şu derejä geldik diýjek bolýan Irandaky bolan üýtgeşiklik. Indi kimiň ýadyndan çyksa ol öňki hökümet näme başymyza näme belala getirdi. Nähili ondan iki gün bilen zordan içinden çykaryldy. Indiki häzirki Diýmek, ony wagtda- şuny şu tanamaýan adamlar-da şuny täzeden hökümet başyna getirjek bolýanlar. Aha, o-da, olar-da bar ahyry, men ýanak, sen ýanak, eýwa, nähili bolarkan, näk edip duran adamlar, e, şol ýüzleý bakýan adamlar-da. Indi ikimiz ýüzleý Ýüzleýje- bakamda bar, ikimiz ýüzleý bakamda, ikimiz Ýok, analiz edýäs. ola- olary aýtýan. Olary Ýa, olar- aýtýan. Şolaň içinden tapylýar. Birden näme, şoňa, şoň peýdasyna bir zadam diýilýär.

Ýagny ogurla ogurlap giden şonça puly Eýrandan aýlygy. ogurlap çykaran zatlar-da, Hmm. banklarda goýan pullar. Biz- biz O pulla bilen näme keýp edip ýaşap ýören adam birden görýär, bu atasynyň, babasynyň näme bu gürrüň o zady ýüzi ak bolsun diýýänam tapylýar. Hmm. A bu hem umytly bolýar. Aý, bu hem onda meni menem bir at urduraýyn diýýär aý. Ýa. Daş töwereginden hem ol tapylýar. Aýşumat halk sen talap etýär, näme etýär, näme etýär diýip, olam bar ahyp, pahyr käm onuň adam bilmeýän ekeni. Şoňçun ejisiniň garşysyna duruň ýewünde biz özümiz ba, men şoň hökümetiniň näme bilmedim, rewolýusiýa gawardy edýäniň içinde näçe ýüz näme ofiser men maňa güýje uny hat ýazýarlar, maňa boýun ýala diýip, ahyp, Şeýdip göräýdi birden-ä. Indem şondan bäri her iki mont tutup silkeleýär. Sen näme ogun beýle bir pohun ýediň diýip. Halky gyrgynyga, halky gyrgynlyga berdiň. Sen hökümet bilen eliň bir bolmaly diýip tutýarlar-da. Aýylganç adam öldü otady näçe müň adam. Hemmesi hem ýaş oglanlar. Indi gepiň gelşi gelende aýdalyşyň. Ýaş ýaş oglanlar. Dosty bar gyz, bile ýaşaýar. Şoň elini tutup iti bilen gitýänna. Iti bilen gitýär, olam interneti ýapyp, dünýe bilen hemme baglanyşygy ýapyp, gelmäň, urjakdyrys diýýär. Şoňa-da ynanmaýar-da, otagda diýýär, bizde diýýär, kömek geljek diýip. Böyle bir sada sada adamlar bolmalylar. Indi oturup fikir edende. Sen häzirki zaman marahy beýle şeyler gymyllamakdan bazardaky mafiýalar we dünýäň bazaryny dolandyryp duran. Eýýäm sen näme başyňa bir bela getirýärler, bir oýun çykarýarlar. Her kim özüne görä bir haýyr görjek, bir peýda görjek. Sen näçe adam öldü, ölmedi, o parhyna da puluny gazanjaklar. Dünýä şinýarak bir halatda geldi, şinýarak bir ýagdaý ýüze çykdy dünýede. Öňki hilli ne grense bar, araçäk bar, ne öňki hilli döwlet bar, ne öňki hilli adam bar. Adamdan hem gylyk häsiýet degişdi. Ekonomika adamda döräp başlady. Diňe puly düşünýän adamda döräp başlady. Ine Iranda-da görünýär. Hemme zady ýüzleý görýär-de, şu günki gazanan puluny jübüsi agyrrak bolsa, hawasy degişýänem köp bolýar-da. Howalysy beýik-beýik bolýar diýýäň. Hawa, daýym häleki. Onda diýmek, ine şu seň häzirki aýdanyňdan çen tutsak, şu eýran ýaşlarynyň fewralda aýak üstüne galan, gozgalaň turuzan hem umyt bilen şu ruhanylaryň režimini agdaryp, Eýranda bir demokratik döwleti, respublikany döretmek islän ýaşlaň ölüminde diňe Trampyň däl-de, eýse Ysraýylyňam, Ysraýylam wada berdi-de, biz size kömek ederis diýip. Şol sanda indi öň gaçyp giden, ýurdy talap gaçyp giden Reza Pehlewiň ogly bi Reza, häzirki Reza Pehlewiňem diýmek eli bar, şeýlemi? Günäsi bar. Hawa-da. Hawa, günäsi bar. Günäsi bar. Olar ýaşlary aldadylar, neme etdiler. Ýöne Ýo, şumat aňka taňka güne düşdi. Hawa, şu taýda men hemişe bir zady bellejek bolýan-da. Ol ýaşlar aslynda Eýrandaky agyr durmuşa çydaman çykdylar köçä. Hawa. Olar Reza Pehlewi üçin hem çykmadylar, Tramp üçin hem çykmadylar, Ysraýyl üçin hem çykmadylar. Ýöne şolary režim, Ali Hameneýiň režimi, Rewolýusion gwardiýa diýilýän birehim güýç gyryp uranyna, öldürip, ýok edip uranyna wada berip, şo ýaşlara öýüňize girmäň, dowam ediň urşy, ine, biz ýetip gelýäs, ine, baryp, kömek ýetip barýar diýip, Tramp birnäçe gezek aýtdy şunda. Reza Pehlöwem şeý diýdi. Ysraýylem şeý diýdi. Netijede, bulara ynanan adamlar, ýaşlar gynansa hem gaty agyr ýagdaýa uçradylar. Diýmek şu taýda ýene bir sorag gelip çykýar, bir taryhy sorag. Seň pikiriňçe nähili Ýusup? Bir halk ýurtda özüne gerek döwlet gurluşyny berkarar etjek bolsa, Kime daýanmaly? Öz güýjünemi ýa-da keseki güýçlere? Ol öz güýjüne daýanyp bilmedik näme, ol ýöne azatlyk ýa demokratiýa ýetişip bilmez. Onuň munuň näme bilen esas roly sen öz güýjüň oýnamaly. Dogry. Ýani şu bir halk içinde bir dessan bar-da. Bugdaýlykda bir ýaşaýan näme tawuk bar. Indi ony türkmenler bize bedene diýýärler, ýöne Eýranyň näme desallaryna bildirjin diýýärler. Ýa tymsal diýilýär-de bizde tymsala. Hawa, şol şu taýda ýumurtga guzýar-da, jüýje çykarýar-da. Ozap bir gün bir enesine diýýär, şu ýurt şu bugdaýyň eýesi geldi şu ýeriň eýekelän ýeriň içinde. Çagalar aýtýar, olar diýýär, Bunu goňşulara falan dädene falan daýyňa habar et. Gelsinler kömekleşsinler bunu orayıl diýär de. O da ol e, e, çagala basymrak gideýin diýär de. Ol kavga etýär ýok diýär. O diýär beý diýen bolsa häzir gitmeýin diýär. O indiki hepde gelýär diýär de. Gelen hepde juma güni dynç alyş gününde İranda. Soň ol Ýaňadandan ýaňkyly gürrüň etjek bir jüýjele-de gulak asýarlar-da. Bugdaýlaryň daşyndan aýlanýarlar. Hemme zat näme, ýetişipdir, indi basym oramaly muny, ýogsam näme, muny ýel alar, beýleki bolar, şeýleki bolar diýip gürrüň etýärler-de, oturyp ol dädesi aýtýar diýýär-de, Äý, indi ol ýana hiç kim gelmejek bolsa, bir hepde özümiz geleýli ýenede näçe günden diýip, öz golumyz çerme. Oturyp Ýaňky jüýjele enesi gelende aýtýar diýýär-de. Ol gitýär bir zat getirýär, aw olary iýdirmäne. Ola diýýär, indi geljek hepde dynç gün özümiz geleýli. Kim geljek bolmasa zat ýok, gelse geler, gelmese gelmez diýip aýtdylar diýýär. Onýanok bolsa gideýin diýýär-de. Hep özüňe daýan. Özüň üçin. Özüň esasy roluňy oýlamaly. Hawa, şu gaýrany azat etjekmi, beýleki ýeri azat etjekmi? Hawa. Sen özüňe dolan. Özüňe gaýratyňy esasy roly. Hawa, öz gaýratyňa daýanmaly, öz güýjüňe, öz halkyňa daýanmaly. Sebäbi daşardan çagyrylyp getirilen kömekçi diýeli, kömek üçin geljek Tramp bolsun ol ýa Reza Pehlewi bolsun, olam indi daşarky ýurt. Ol Amerikan graždanini. Ol seň aýdyşyň ýaly, ol kyrk ýedi ýyldan bäri ol Eýranyň halkynyň näme iýip içýäninem bilenok. Oň bilen işem ýok. Ol ol eýýäm bir wagt ýadyndan çykaran ony-da. O gyzyklanyp, ol parahat wagtda gyzyklanyp bir Eýranyň halky bilen gepleşen adamam däl. Diňe şu garmagüllikden peýdalanyp ýöne döwlet başyna geljekmiş, ata-babasynyň aryny aljakmyş-da. Indi meň aýtjak bolýan zadym şu daşardan Kömege geljek güýçler köpülenç, men ýüz prosent diýmäýin, ýöne esasan öz meselesini çözmek üçin gelýär. Seň meseläňi çözmek üçin däl, olar olar öz meselesini çözmek üçin gelýär. Anha ony Wenesuela baryp Madurany ogurlanyp alyp gaýdanda Tramp soňundan aýdyp otyr-a, indi Wenesuelanyň nebtini men satjak diýýär. Satýaram. Satýaram. Şo satan nebitiniň bahasynyň belli bir bölegini, bilmedim altmyş prosentini-mi, ýetmiş prosentini Wenesuela berýän diýýä, galanyny men diýýä özüm alýan diýýä, satyp meň özüm hakym bolmaly diýýä-de. Ynha indi şol häzir Eýranda-da eger-de bardy geldi şu daşardan gelen güýçler ýeňäýse, şo söwda boljak-da ýene-de, ýa men ýalňyşýanmy? Dogry, boljak zat belli, öň bolan zat, ol öň öň öz zadyny bildirenok kimligini, nähililigini. O sistem, ol hökümet häzirki zaman hiç zada ýaramaýar. Ony Eýranyň halkam goýmaz. Ony türkmen bolsaň, türkmeniň şondan görem bir haýry ýok. Mysal üçin, indi özümize geleýin-le. Näme üçin şoňa indi ýykylmaly? Ol biziň ýaşaýan ýurdumyzy hemmesini Eýranyň mejlisine kabul etdiripdir. Şu Türkmensähra diýen ýer meň şahsy mülkümdi. Onsoň Eýranyň hökümeti hem hiç zat diýip bilmeýär. Halk hem Marahymyň şahsy mülki diýip kabul etmeli. Soň näme, ýetmiş dokuzda rewolýusiýa boldy, hökümet agdaryldy, olar gaçyp gitdiler. Türkmene-de bir meýdan geldi. Türkmen bir haýal etmedi, hiç durmady, derrew herekete geçdi. Her obada oba şoralaryny gurup başladylar, şäherde şäher şoralaryny gurup başladylar. Eýranyň hiç ýerinde, beýleki ýerlerde Homeni diýdi, Komitet guruň diýdi. Yslam-yňgylap rewolýusiýasynyň komiteti şo palan obada, palan şäherde diýdi. Mesere onu diňlemedi-de, öz şoralaryny gurup başlady. Ondan soň-da bir merkezi ştab döretdi, koordinasion merkez. Ýurdy özümiz dolandyryp başladyk. E, şony etmeseň, saňa kim gelip etip berjek ony? Dogry. Indi Ýusup, biziň gepleşigimiz häzir soňlanyp barýar. Şoň üçin bir e, prinsipial soragy e, orta atasym gelýär. Indi seň tejribeli syýasatşynas hem syýasatçy hökmünde, Türkmensähraň ýaşaýjysy hökmünde eýran halkyna nähili hökümet gurluşyny maslahat berip biljek, nähili döwlet gurluşyny teklip edip biljek, özüň nähili döwlet gurluşynyň bolmagyny isleýäň? Men pikirçe eýran eýranda ýetgekli dane halk ýaşaýar. Beledi şoň biri. Kürtler bar Kürdüstan diýen ýerde ýaşaýar. Azerbaýjanly bar. Ondan soňra Beluçlar bar. Beluçystanda ýaşaýarlar. Araplar bar. Arap Al Ahwaz Arap Arabystan diýip ýaşaýarlar. Lorlar bar. Horasana gelemizde Horasan türkleri diýip bar ahir. Halk ýaşaýar özüni türkmen bilýär aňyrsyny. Al şulaň hemmesi her gaýsy özüne görä e, bir peýdaly hökümet guruljak bolsa şu ýurtda şulaň hemmesinden emele gelen bir Iran federasiýasy döremeli bolýar. Şonam barahy biz şu mahal näçe koalisiýonyň içinde türkmen toparlaram birleşdiler. Bir Türkmen Sahra arkalaşma şourasyny döretdiler. Dogry. Şoň adyndan biz koalisiýa iranlaryň döretýän koalisiýalaryň içine biz hem agza bolýar, biz hem goşulýar şonuň içine. Şonuň biz haýsyna goşulýar? Haýsy federasiýa öňden bolsa şoňa barýar. Sebäbi geljekde Türkmensähra-da özüne görä bir federatiw ýurt bolmaly. Federatiw respublika bolmaly-da, ýurt, döwlet. Hawa-da. Onsoň şolaň şu federatiw dörän ýurtlaryň içinden merkezi hökümet şolaň wekillerinden formirlenmeli. Onsoň biz şeýdemizde köpçülik bilelikde herekete geçýär-de. Eýranda togsan million halk arkalaşyp herekete geçse,

Ýöne ýerli hökümet döretmeli. Hawa, hawa, ýerli hökümet bolmaly. Ýerli hökümet, ýerli hökümet döretjek bolsaň parlamentiň bolmaly, Türkmenistanyň özüniň bir parlamenti bolmaly. Hawa. Özüne kanun çykarýan, özüne kanun çykarýan. Hawa. Ýöne özüne polisiýa döretýär. Armiýa, armiýa merkezi hökümetiňki, pul merkezi hökümetiňki bolýar. Bravo. Bravo. Ýöne şol ýöne şol şol regionda gazanylan, ýagny şol federatiw respublikada gazanylan ähli baýlyklar şoň öz büdjetine girýär. milli baýlygyna öwrülýär. Ýöne daşary işler hem harby maksatlar, harby işler bilelikde çözülýär. Federatiw, merkezi federatiw döwletiň garamagynda bolýar. Ýaňky aýdyşyň ýaly, galan zatlar hemmesi içki syýasat, Onnoň ýaňky ykdysadyýet, syýasy ýolbaşçylyk ol, mysal üçin, Türkmensähra türkmenleriniň öz elinde bolmaly. Azerbaýjanyň hem öz elinde bolmaly, kürtleriň hem, nemeleriň hem. Dogrudan hem, onda bu diýýän teklibiň, bu seň göz öňüne getirişiň häzirki zaman ösen federatiw döwlet gurluşyna gabat gelýär. Eger şeýle bolsa, belki-de, Eýranda uzak wagtlaýyn, belki-de, baky parahat parahatçylykly bir döwlet emele gelip biler. Şeýle dälmi? Indi, hawa daş, eger biz şol zady bir Eýran däl, dünýäde hemme toplum. Sen halky e, dolandyryşda goşup bilmeli, halk da gelip özüne meýdan görmeli, bilelikde hemmesi men hem öz wezipemi ýerine ýetirmeli, sen de hatda goşulyşyp durmaly. Dogry. Şuny ýanak bir çäre görüp bolsa, hemme güýç bile bir ýaňa ýygnanmaly bolýar. Bir sisteme, bir režime gulluk etmeli bolýar. Şu ýurt ösmeli bolýar. Bir doganlyk ýaşaýyş, parahatda bir ýaşaýyp, parahatçylykda bir ýaşap bilmek, parahatçylykda, dostlukly ýaşap bilmek şert döreýär. Arkalaşyp, biri-biriň bilen kömekleşip, nämäň kömek etmeli, nämäň ýetmezlik etýän bolsa, o gelip oňa kömek etmeli, biri-birine şin ýanak, o her birine şoň bir aýalat diýilýär-de, welaýat we aýalat bar-da. Aýalat bolanda ýerli hökümet bolýar-da. Sag bol, indi onda bu gezeklikçe gepleşigimizi jemläýeli, nähili görýäň? Onda köp ýaşy. Illeşilenimiz bilen, tomaşaçylarymyz bilen bu gezeklikçe hoşlaşaýaly. Men hem bir gyssagly ýagdaýda. Hawa, häzir aňýan, bir ýere gitmeli diýipdiň-de. Onda näme? Gadyrly diňleýjiler, gadyrly illeşler, biz bilşiňiz ýaly bu günki gepleşigimiz Ýusup Kor gatnaşdy Germaniýadan, Türkmensähra türkmeni. Eýranyň ýagdaýyndan gaty gowy baş çykarýar. Şonuň üçin hem biz Ýusuby bu günki gepleşigimize çagyrdyk. Hem-de häzirki wagtda Ýakyn Gündogarda hem Eýranda, Eýrandaky ýagdaýa keseden baha bermäge synandyk. Emma bir gepleşikde munuň soňuna ýetmek mümkin däl. Ýagdaýlar sagatlaýyn özgerýär. Güýçleň mynasybetem üýtgeýär. Ispaniýa ýaly Ýewropa döwleti hem häzir Amerikanyň hem Ysraýylyň bu agressiw syýasatyny goldamakdan doly boýun gaçyrdy, öz harby bazalaryny ulandyrmakdan boýun gaçyrdy. Şeýle döwletleriň sany ýakyn günlerde ýene-de artmagy mümkin. Diýmek, ýusup ýene geljekde ikimiz bu ýagdaýa gaýdyp geleris diýip men umyt edýän täze dörän ýagdaýlara dogry baha bermek üçin. Ondan köp sag bol biziň gepleşigimize gatnaşanyň üçin. Siz hem sag boluň. Baryňyza jan saglyk arzuw etýän biz diňlejeklara salam aýtýan. Bu gün hem sekizinji mart dünýä boýunça belli bir gün. Bu gün hem başdan hem gutlap geçdik. Ýöne biziň Orta atan pikirimiz, aklymyzy işledip, düşünjämizi paýlaşanymyz, umyt etýän bir-birimize haýyrly peýda getirsin. Ýanak bir arzuwym, umydym bar. Dogry. Onda näme, gadyrly ildeşler, biz bu günlükçe bu gezekki gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Ýene-de efirde duşýançak, hoş sag boluň! Saglykda görüşeli.